די אייבערשטער זאל ווען כ'אנהייב געבן שיעורים אויף תניא, כ'וועל מאכן א שטיקל הקדמה אויף תניא, מענטשן מיינען אז לערנען תניא מיינט אז מען ווערט ליובאוויטש, יעצט ס'איז א גרויסע טעות, לערנען תניא האט גארנישט מיט ליובאוויטש איינגעלייגט, ס'איז דא טויזענט אידן וואס לערנען תניא זיי האבן גארנישט מיט ליובאוויטש, העפענס טו בי אז די בעל התניא איז געווען די ערשטע ליבאוויטש רבי, ווייל האט חוץ דעם האט עס גארנישט איינס מיטן צווייטן, די בעל התניא איז א עכטע חסידישע ספר, מען לערנט תניא קענסטו זען וואס חסידות איז, די ספר תניא פיט נישט אריין אין קיין קערעגארי, אין יעדע ספרים שפר איז דא על התורה, ס'איז דא אויף עבודה, ס'איז דא אויף גמרא, ס'איז דא מוסר ספרים, און נאכדעם איז דא אויף מיידים, די תניא גייט נישט אריין אין קיין קעטעגארי, ס'איז, די תניא איז בעיסיקלי גענומען קבלה און מסביר געווען אויף א וועג וויאזוי יעדער איינער זאל קענען פארשטיין. און ס'איז א מורא'דיגע ספר, און ס'איז זייער א גרינגע ספר צו פארשטיין, ס'איז בכלל נישט שווער צו פארשטיין, און ס'ברענגט ארויס מורא'דיגע תוכן, און ס'איז מסביר וואס א מענטש טוט אויפן וועלט, און די ספר הייסט ספר הבינונים. ווייל די עיקר וואס די תניא וויל אויסלערנען איז וויאזוי א מענטש זאל זיין א בינוני, און דאס לערנען תניא איז צו פארשטיין פארוואס ס'איז וויכטיג פאר א מענטש צו וויסן וויאזוי צו זיין א בינוני. יעצט די סיבה פארוואס דער בעל התניא האט געשריבן די ספר איז געווען ווייל זייער סאך מענטשן זענען געווארן נמשך צו אים, מען האט אים זייער ליב געהאט, און ער האט באקומען אזויפיל חסידים, ער האט נישט געהאט קיין צייט צו רעדן צו יעדעם איינעם, פריוואט, אזוי ווי מען זאגט אין ליובאוויטש יחידות, האט ער געשריבן אמרים, ווייל דעם הייסט עס ליקוטי אמרים תניא, אז עס איז צוזאמגענומען די אלע מאמרים וואס ער האט געשריבן, און מען האט געמאכט דערפון א ספר. סאו, לאמיר אנהייבן לערנען די ספר, און איך גלייב ער וועט שטארק הנאה האבן איך ווייס נישט פון קיין איין מענטש וואס האט געלערנט תניא און נאכדעם געזאגט ער האט חרטה געהאט. קען זיין ס'איז נישט אזוי ווייט, ס'רעדט נישט אזויפיל צו דיר, דאס קען זיין, אבער קודם דארפסטו לערנען צו זען צו ס'רעדט יא צו דיר אדער ס'רעדט נישט צו דיר. איז די איינציגע זאך וואס די תניא קען זיין אנדערש ווי אנדערע חסידישע ספרים, אבער דאס איז די גאנצע מהלך פון די תניא, איז די איידיע פון חבד. חבד גייט ארויף אויף חכמה, בינה און דעת. די בעל התניא האט אנגעהויבן א וועג פון גיין מער אינטעלעקטשועל, מער פארשטיין, און אלע אנדערע חסידישע רעבעס זענען געגאנגען מער אויף געפיל, אויף עמאושענעל, סאו וועגן דעם נישט יעדער איינער פילט ווי די איידיע פון חבד און חכמה בינה און דעת רעדט צו אים, אבער ס'איז נישט קיין שלעכטע זאך צו האבן אביסל די השגות דערפון, און צו פארשטיין וואס דאס איז בכלל, און וויאזוי די תניא ברענגט עס ארויס, איז מיט דעם זאג איך, דארפסט נישט ווערן א תניא'ניק, צו איך ווייס א לובאוויטש האט גארנישט איינס מיטן צווייטן, ס'איז די איידיע צו פארשטיין וויאזוי א מענטש זאל זיין א בינוני, און צו העלפן א מענטש אין עבדות השם און שטייגן אין אידישקייט.